Ӕз абон сыстадтӕн фараст сахатыл. Я сегодня встал в девять часов. Нӕлгоймаг нӕлгоймӕгтӕм. Мужчина. Нӕлгоймӕгтӕ ӕрбацыдысты? Мужчины пришли? Кӕсаг кӕсӕгтӕм. Рыба. Ды кӕсаг уарзыс? Ты любишь рыбу? Сыхаг, сыхӕгтӕ. Сосед. Уый мӕ сыхаг у. Он мой сосед. ӕхсын. Ловить. Сыхӕгтӕ кӕсагахсынмӕ ацыдысты. Соседи пошли на рыбалку. Ацӕуын. Пойти, уйти, отправиться. Ды та кӕдӕм ацыдтӕ? А ты куда пошел? Хур скаст. Восход солнца. Хур скаст федтат? Вы видели восход солнца? Фӕтагъд кӕнын. Поспешить. Цӕмӕн фӕтагъд кодтат? Почему вы поспешили? Тавын. Греть. Хур тынг тавӕм. Солнце сильно греет. Уарын, уарынтӕ. Дождь. Уарынмӕ кӕсын уарзыс? Ты любишь смотреть на дождь? Ӕмбырд кӕнын. Собирать, собираться. Ӕз халсартӕ ӕмбырд кӕнын. Я собираю овощи. Мигъ, мигътӕ. Туча, облако, туман. Мигътӕ ӕмбырд кӕнынц. Тучи собираются.

Гагадыргътӕ — ягоды. Шокотӕ — грибы.

О, нӕ нӕлгоймӕгтӕ кӕсаг ахсынмӕ ацыдысты. Куыд кӕимӕ ацыдысты? Сыхӕгты лӕгтимӕ. Мах та Дзерассӕимӕ райсомӕй раджы доны был уыдыстӕм. Афтӕ раджы цӕмӕн сыстадыстут? Хуры скаст фенынмӕ. Мах та Хадизӕтимӕ ласмӕ цӕуӕм. Хорз, тагъддӕр сыст. Хурцы тынг тавы, ӕвӕццӕгӕн уарзӕн ис. Нӕ, арв сыгъдӕг у. Арв сыгъдӕг у, фӕлӕ хӕхты фӕстӕ мигътӕ ӕмбырд кӕнынц. Дон суазал у. Титийы дон тынг уазал вӕййы.

Фатимӕ, нӕма сыстадтӕ? Нырма раджы у, афынӕй ма кӕнӕм. Стынафон у, мах Дзерасӕймӕ раджы сыстадыстӕм. Иннӕтӕ дӕр сыстадысты? О, нӕ нӕлгоймӕгтӕ ацыдысты кӕсаг ахсынмӕ. Кӕимӕ ацыдысты? Сыхӕгты лӕгтимӕ. Мах та Дзерасӕймӕ райсомӕй раджы доны был уыдыстӕм. Автораджы цӕмӕн сыстадыстут? Хурыскаст фенынмӕ. Мах та Хадизӕтимӕ Ласмӕ цӕуӕм. Хорз, тагъддӕр сыстут. Хур цы тынг тавы, ӕвӕццӕгӕн уардзӕнис. Нӕ, арв сыгъдӕг у. Арв сыгъдӕг у, фӕлӕ хӕхты фӕстӕ мигътӕ ӕмбырд кӕнынц. Дон цы уазал у? Цъитийы дон уазал вӕййы.

Кто еще не встал? Фатима, на Маше штаттам. Раджу, афынӕй ма кӕнӕм.

Куда ушли наши мужчины? Нӕ нӕлгоймӕгтӕ ацыдысты кӕсаг ахсынмӕ. Афтӕ раджы? С кем ушли мужчины? Каимӕ ацыдысты нӕ нӕлгоймӕгтӕм. Сыхӕгты лӕгтимӕ.

Куда мы ходили, так рано. Мах райсомӕй раджы хохмӕ ацыдыстӕм. Афтӕ раджы цӕмӕн? С кем и куда мы идем? Ма Хадижа Тима Доны был Масаон. Афандарашты. Как сильно греет солнце! Хурсы тынг тавы, о, тынг тавы!

Здесь очень красиво, как вам кажется? Бирӕ рӕтты уыдыстӕм, фӕлӕ ам тынг рӕсугъд у. Мӕнмӕ дӕр афтӕ кӕсы. Учим осетинские пословицы. Ахуыр кӕнӕм ирон ӕмбисӕндтӕ. Хох хӕзна у? Горы кладовая.